Мин матурлык эзләп йөрим. Китап радиосының шул исемдәге автомарафоны 28 нче октябрьгә каршы төндә тәмамланды. Өч көн дәвамында Татарстан һәм Башкортстанның төрле шәһәр-районнарында чыгыш ясаган төркем, ниһаять, Казанга кайтып җитеп, матбугат чаралары белән очрашты. Татар мәдәниятен популярлаштыру, ике республика арасында мәдәни элемтәләрне ныгытуга багышланган әлеге чара, кызганыч, тугандаш Башкортстан Республикасының кайбер район администрацияләренә хуш килми. Кызыклы да, матур ниятле, әмма төрле каршылыкларга юлыккан роуд-тур турында катнашучылар үзләре сөйләячәк. Уф, таныма, гомерләр яз кебек үтәде. Анастас Герович, Роуд Турда булган төркем белән сез көн дә элемтәдә торгансыздыр. Төркемне Башкортстанда автоматлар белән Росгвардия каршы алуын белгәч, аларны кире кайтару, кире Татарстанга бору уе булмадымы? Әлбәттә, юк, чөнки каршы алу, автомат белән каршы алу бит ул теге каядырап китте дигән сүз түгел. Шуңа күрә ниндидер кардиналь Гамәлләргә хәтле, кайлдырап киткәнчегә хәтле без тыныч булдык. Алар үзләре дә тыныч булды. Әйтәм, тыныч булыгызмы, әйтәм. Сез бернинди җинаять эшләмисез, чыгасыз һәм җырларга тиешбез. Бәлки кермәскәдер, нигә ул, ди, районга, әйтәм, ничек инде кермисең, әйтәм. Сез анда бит керергә дип баргансыз, керәсез, әйтәм, җырлыйсыз. Шулай да яшьләр өчен курку булмадымы? Әлбәттә, курку булды.
Инде көн саен түгел, ә минут саен элемтәдә торырга туры килде. Ватсап буенча, ватсап булмаган урыннарда телефонга шалтыратып. Һәрвакыт аларның кайда икәнен, нинди хәлдә икәннәрен, ничә минут сөйләшкәннәрен, теге яисә бу дәүләт эшлеклесе белән, полиция хезмәткәре белән, анысын барысын да белеп тордым, әлбәттә. Инде башымда берничә чәчем бар иде, аның яртысы кыелды, яртысы агарды шушы роуд-турдан соң. Менә безнең максатыбыз концерт кую түгел, безнең максатыбыз тамашачы белән аралашу, безнең максатыбыз журналистик Эшчәнлек, сөйләшү, аралашу, сорашу һәм инде шигырь сөйләү һәм җыр җырлау. Без артист та түгел, шул ук вакытта без теге ниндидер официаль делегация дә түгел. Без теләсәк җырлыйбыз, теләсәк сөйлибез, теләсәк сөйләшәбез, теләсәк кайтып китәбез. Ни өчен Роуд Турда Башкортстан сайлап алынды. Ни өчен, мәсәлән, башка республикалар түгел? Без быелга аны планаштырган идек, бу роудтурны, бу автомарафонны, чөнки без радионың аудиториясен киңәйтергә тиешбез. Ә инде логика буенча, мантыйк буенча караганда, без Чувашиягә дә чыгып китә алмыйбыз, без чыгып китә алмыйбыз беренче булып Удмуртиягә дә. Әлбәттә инде, иң беренче кайсы якка чыгарга, әлбәттә, безнең туганнарыбыз, безнең милләттәшләребез яшәгән Башкортстанга.
Кайда, кайсы син, айраны тиктирән, ялгыз кайны, кыш калиман, мина бесин диктирән. Сезнең шушы роуд тур вакытында килеп чыккан каршылык, сезгә каршы төшкән кешеләр турында мәгълүмат, фото, видеолар, менә шушы тупланган барча мәгълүматны сез э, нишләтергә уйлыйсыз һәм э, бәлки бу проблеманы җитәкчелек дәрәҗәсендә хәл итү турында уйламыйсызмы? Кайбер видеолар алар инде э, интернет киңлекләрендә таралды, ул Төрле социаль челтәрләр, инстаграм, тиктоп, ютуб, барысыдан да, фейсбуклар, твиттерлар, әйме, монда сүз бара, безне Дүртөйледә автомат мылтык белән каршы алган Росгвардия хезмәткәре видеосы турында һәм безне кара машинада озата барулары турында. Моны инде бөтен кеше белә. Ә калган видеоларга килгәндә, монда инде Чакмагыш башлыгы безне ничек Борып җибәрде, Яркәйләрдә ничек безне борып җибәрделәр, полиция хезмәткәрләре ничек кыланырга тырышты. Әлеге видеолар, әлбәттә, барысы да бар. Аларны без беренче чиратта кулланачакбыз. Без хәзер, аллабирса, Интертатка зур саллы репортаж язарга уйлыйбыз. Аларның анда барысы да урын алачак. Безнең телефон белән, телефоннан сөйләшкән видеоларга хәтлек, алар барысы да төшерелгән, кисәтелеп, әлбәттә. Һәм инде менә икенче сорау, бәлки җитәкчелек дәрәҗәсенә җиткерергә кирәктер дип. Ничек инде мин әйтәм, безнең. Республика Татарстан җитәкчелеге безнең кыерсытылганны карап тора алмый бит инде. Мин әйтәм, күрмәгәннәрдер дигән фикер килде. Бәлки чыннан да күреп тә бетермәгәннәрдер, шуңа күрә җиткерергә кирәк. Кирәк. Кайсы каенда кайсы син, аералмый тик торам, ялгыз каенны кычканымын, мин аны син дип торам. Ильяс, сезне Башкортстанда автоматлар белән Росгвардиянең каршы алуын күргәч, әйт әле дөресен, курыктыгызмы? Гомумән, татар халкы курыкмый, но мин, русча әйткәндә, был в шоке просто. Бу барыбер шүрләткәндер бит, чыгыш ясудан курыкмадыгызмы? Юк,
әйе, кайбер районнарда безгә мөмкинлек бирмәделәр чыгыш ясарга, әмма дә ләкин кайбер районнарда без чыгыш ясадык һәм Башкортстан халкы безне бик җылы, матур итеп каршы алдылар, то есть бавырсаклар белән, җырлар, биюләр, Белән бик яхшы кабул иттеләр. Җырларга килгәндә, нинди репертуар әзерләп барган идегез? Элвин Грей репертуарыннан, Айдар Галимов репертуарыннан, Салават Фәтхетдинов репертуарыннан җырларны башкардык. Көтә-көтә таң атты. Мин килмәм бәлки яныңа, Ә син барыбер чакыр. Чәчәкләр бүләк ит миңа, Юлларымны көр итте. Кайсы шәһәрдә колач җәеп алдылар, әйме? Беренчедән башлыйк. Һәм кайсы шәһәрдә менә автоматлар тотып син курыкканчы менә шулай. Автоматлар ул Дүртөйледә, Дүртөйле, аннан соң цепная реакция, Яркәй һәм Чакмагыш. Ә колач җәеп, бәлешләр пешереп, концертлар куеп, җырлап, бавырсаклар белән ул Туймазыда иде. Менә теге баштан бу як. Ка килгәндә инде. Син биргән интервьюдан соң, Азатлыкка биргән интервьюдан соң, андагы комментарийларны укып чыксаң, анда әйтәләр, сез, татарлар, нишләп безгә йөрисез, без бит сезнең янга йөрмибез. Менә бу бала-чагалар сөйләшүе, без бит сезгә килмибез дигән. Моны бөтен акыллы кеше дә аңлый. Башкортостанның күп кенә артистлары Татарстанга килеп йолдыз була. Без аларны атказанган итеп ясыйбыз. Һәм бу теге олы кешеләргә, акыллы кешеләргә, аңлы кешеләргә аңлашыла. Ә без бит сезгә йөрмибез, сез килмәгез дигән, бу инде бала-чагалар сөйләшүе. Картларга карата менә нинди мөнәсәбәтләрдә калдыгыз? Юкмы, ни, менә сез андый, без менә мондый. Юк, әлбәттә. Күп кенә җирләрдә безне яхшы каршы алдылар. Алар бит үзләребезгә язалар инстаграмга, ватсапка. Хәтта менә нәрсә генә ошамады, Уфада бездән интервью алганда, менә шушындый сорау бирделәр, чиркану юкмы, отвращение юкмы дип. Ул, миңа калса, дөрес сорау түгел. Әлбәттә, андый уйлар юк. Без бердәм, бергә, динебез бер. Менә шулай аралашып. Начар милләт юк.